Kāre i rongohia te ketekete mai o ngā manu, te kōrihi mai o ngā manu. Kāre he hāu. Kāre i rongi tētahi paku aha? Tekau, tekau mā rima mita pea te teitei rawa o Gabriel i a Paula. Nui, nui rawa. Kua haramai ngā mātanga, kua haramai me ō rātou pūkenga, ō rātou mōhiotanga mātauranga ki tēnei mahi. Arā, ko te whakarauora ki ngā kōrero i ngā reo o ngā mātua tīpuna o tēnei whare. Ko Tāki Timu Tawhare. Ā, otirā ko te rongo tōna ingoa. Ko Tāki Timu Waihirere te tohu maumahara ki a Tā Tīmi Kara. Koirā te rongo o te ingoa nani. Ā, kua, mō ia rā, ka karangahia ko Tāki Timu. Ko Tāki Timu Mara. Āe, kai te tika. Hoi anō, ā, kai roto i te rongo o te ingoa nei, ngā kōrero hītori. Mo te whare nei, mo Tākitimu, ā, i take mai tōna ingoa, i take mai tōna kaupapa i Hawaiki rānō, ā, i Pikopiko i Whiti, te wāhi i wehe atu ai ngā mātua tīpuna. E ai ki ngā kōrero, ā, i te taenga mai o te whakatapu o Tākitimu ki tēnei takiwā, i kuhu mai, Mā te ngutu awa i tau mai ki ki tēnei pito o te awa. Ka haere tonu mai a Tākitimu ka tae ki te awa, ka uru atu ki roto i te awa, ka haere atu ki tētahi wāhi ko Mākeakea te ingoa, ka ū a Tākitimu ki reira.

Haunga kerekera. Āhua rite ki te sulphur. I taku whakaaro ake, ha, he aha hoki tērā? Te taenga mai ki tēnei pito o te, o te tāone nei, ā, ko Mārama, nā te paru. I hīkina ta haunga o ta paru i rungi ta hau. Ā, mai ta wai, i kawea mai e te wai. Koira ngā mea i kite atu, i rongo atu ahau. We heard the river, so we heard this river roaring and the wall of water was coming at us, so all we could do was sit there and just let it come, we couldn't get out. E ai ki ngā kōrero, nā te taua hunga ngia ngā kaipūtaiao matapae huarere. I taka te wai ki runga i nga puke, i heke te wai ki ki raro ki nga whaorua, a i rere mai ki konei kare i taea te arai. I puta mai te wai puke mai tena taha. i te Pākehā e Showgrounds i reira. I te taha o tēnā, ko tō tātou marae i tuarua, ko tōku nei marae, anō, ko Tāwhiti Amaru. Ka hara mai te waipuke ki reira, ka piki mai ki runga i te Showgrounds, ki runga i tōku nei marae. He mo katoa i te wai. Ai. Yeah.

reality. Ko te ingoa tēnei wāhi, ko Te Waihīrere. Nā, mēnā ka whakaaro tātou ki ngā tau tata kua hipa ngā waipuketanga, ā, nā whai anō pea i kīa ai e tapaina ai taua ingoa ki runga i tēnei wāhi. Ko te kōrero, ko tētahi kōrero, ā, he manga. a Te Waihīrere, ēngari tērā pea he kōro tērā mō te āhua o te whenua i te wā ka waipukehia. Tērā pea ko te waipuke nei, me ōna āhuatanga, me te mahi kai te mahia i ēnei rā, koirā tētahi whakatutukitanga anō o te kupu whakaari a Te Kooti, ko koe Te Waihīrere, ka pōkia koe te kohu. Ēngari he wā anō tōna ka puea, ka puta ki te ao mārama. Kua pōharuharu katoa te papa, i waho rā. I kite atu mātou i ngā ngā toenga o te waipuke. Ā, ngā mea i kawea mai nō tata nō tawhiti, ā, i te taha o te taiapa kai waho rā, e tau ana. He maha ngā momo mea i reira. I, i ohorere katoa mātou te kite atu. He aha nga momo mea i tae mai ki konei? Waimarie matou, kaare i kuhu mai wera mea ki roti ta whare nei. I ta ra tuatahi, kaare i taea matou ta whakawhiti mai ki tenei taha. I katia te piriti. Engari te wa i huakina, i timata matou, ae, ki te kohikohinga nga taputapu. ngā hāpara, ngā kō, aha rānei, ngā mea i a mātou, and he mea ruarua noa iho. I lost everything, totally. Yeah, and that's the price we have. being river people, you know. Nō tō mātou taenga mai, i tīmata mātou ki te kirikiri, te kiri atu i te ngā paruparu e piri tata ana ki ngā ngā tahataha o ta whare i waho, arā, ko ngā whakairo kei mua rā. I runga i te mōhio mēnā ka waihotia pērā ka pīrau, ka tere pīrau. Nō reira, koirā tā mātou mahi. There was no shine and I realised. How hard this marae had been hit. We don't want this to happen again and we don't want our kids to live in fear because that's something that you, you don't forget about now when you hear the heavy, heavy rain. People are thinking, whoa, you're wondering, are we going to get hit? Uh, kai konei te nuinga kai tarati o te, te marae, kai tēnei takiwa e noho ana. Raru katoa Rātou, o rātou katoa, o rātou whare. Nō reira, i a rātou e kirikiri ana ngā paruparu i ō rātou whare, e rapu ana i tētahi oranga mō rātou i, i roto i a rātou ake whare noho, ā, i mōhio pai mātou, anā, kei te pai koutou. Mahia koutou mahi, tiakina koutou i koutou anō. Ā, waiho te, te whare ki a, ki a mātou. Ngā, te, ki a mātou te hunga kāre i, i pāngekinotia. Nō muri mai te waipuke i haramai a Jean Whiting mā ki konei ki te tirotiro i tā mātou mahi me tā rātou kī mai, āe, tika tā koutou mahi. Kāore mātou i tino mōhio he aha tā mātou mahi, engari hei tika tā koutou mahi, arā, te tahitahi atu, te kirikiri atu i ngā paruparu kia kore ai pīrau ngā whakairo me tā koutou e pā ana ki ngā. Ngā mahi a Pane ki te whare nei, ki ngā whakairo nei. Engari, tino kore nei te whakarongo mai a te Kāwanatanga me ngā kaunihera. Kāre i whakatikaina, kāre i rapua tētahi hua, tētahi rongoā kia kore ai e pērā anō. O te wairua hōpupu, hōngenengene mātangirau. E ai ki wētahi, he kōrero tērā mō ngā, ngā wāhanga o te awa. Me ki wētahi ka tīmata mai te pūtake o te waitā hekeheke o Te Rēinga, Koira te mātāpuna o te awa nei. Hoi anō, arā hoki ngā awa ka piri mai, ka hono mai, ko Mangaruhe tērā, ko Waiau tērā, nō reira, e ai ki wētahi, kai reira kē te tīmatanga o te awa nei. Nā, mai i te hīrere, te mea tuatahi ko Waera Keina, te mea tuarua ko Manga Poeke, ko Manga a Ruhe, ko Waikare Tāheke, ko Kauhauroa. Koinei ngā awa e uru atu ki roto o Te Wairoa i te awa e rere mai ana ki uta. Tēnei kupu ko te hōpupu, ā, he kōrero tērā mō te hōpuputanga o te awa me te hōpuputanga o te tangata, i runga i ngā take, ngā kaupapa, ngā aha rānei o te wā. Wētahi wā ka pupū ake te riri, wētahi wā ka, ā, ka pupū ake ngā kare-ā-roto. Ā, nō reira, ko te rite tērā. Hoi anō, ko te hōngenengene, ā, me kī kai te huri haere, ā, kai te āmiomio haere te wai. Nō reira, he āhuatanga nō tērā o te tangata. Ka tae mai ki tēnei pito, ā, me kī. Tēnei wāhanga o te awa ko Matangirau, whakaputa atu ki Te Moana-nui-a-Kiwa. Kua āhua ngāwari ake, kua āhua pai ake te rere o te wai. Ko Kahungunu to tatou nei rangatira kai runga. I ngā wā o mua, ka puta te hiahia i roto i te ngākau o tōku nei koroua, a Ahata Tipōki, nāna e hiahiatia ai kia whakatuwheratia he whare whakairo mō tātou mō konei, mō Te Wairoa. Nā, ka haere ia, ka tono ki a ia, ki a Tā Apirana, kia mahia mai hei whare whakairo mō konei. Nā, ka whakaaetia a Tā Apirana Ngata, ka kī atu ai ia ki a Koro, a māhau rā e tū hei kaiwhakarite, hei kaiwhakahaere, hei kaimahi mō tēnei whare, kei a koe tēnā. Ka haramai ngā tohunga ki konei, hei huihuinga, ngā tohunga o Tūhoe, ngā tohunga o Te Waikaramoana, o Nukutaurua, o Pāhauwera, o Heretaunga, puta mai rātou ki konei, ka whakatuwheretia tētahi karakia, Tino nei, ā, ka whakapaingia ai te whenua, ka whakawātea ai tēnei wāhi hei whare, whare karakia, hei whare whakairo. Nā, ka mea mai a Apirana, ā, ki a tātou katoa o te hukainga nei, ā, māku e koikoi mai ngā kaiwhakairo mō te whare. Nā, ka haere ia ki Pene Taiapa, he whanaunga nāna. Nā reira, ka kī atu ki a Pene, Haere, tīkina mai rā wētahi o ngā rangatahi o te whānau o konei, tīkina mai rātou, a māhau rā e whakaakotia me pēhea e mahia mai ēnei mahi. Koinei te wānanga tuarima. Kua haramai ngā whānau, ngā kaiāwhina, ngā kaitautoko ki te mahia i ngā mahi ka tohua kia ataahua ai, kia piata mai ngā whakairo. Kua haramai ngā mātanga, kua haramai ō rātou pūkenga, ō rātou mōhiotanga mātauranga ki tēnei mahi, arā, ko te, te whakahou ake, te restoration, ā, me kī, ā, he momo whakarauora, ā, mahi whakarauora tēnei, whakarauora ki ngā kōrero, i ngā reonga mātua tīpuna o tēnei whare. Nō reira, āe, me mihi atu ki a rātou, ka tika nā te mea ko rātou te hunga e āwhina ana i a mātou. Otirā, ko te Tumu o te Rangi ko Tākitumu, ā, ko te Tumu o te Whenua ko Tākitumu, ā, ko te Tumu o te Moana ko Tākitumu. E mihi nei, a kia tātou, a ko hoki mai nei. Otirā, kia koutou ngā kanohi hou i waenganui i a tātou. A nau mahara mai, a kia Ngāti Kahungunu, e mihi nei. A nā, tō tātou nei whare, a e mihi nei, a kia koutou me o koutou katoa. Haramai, haramai, haramai.

Mō te apōpō aki a tēnei mahi. Kua tīmata kē te hanga i wētahi mea hai whakangāwari aki te pānga mai o tētahi āhuatanga pērā, hai ārai pea i te waipuke, te tūmanako, Ko te kaupapa i konei te whakapaipai i tō mātou nei marae a Kahungunu, a Tākitimu. Tino kaupapa i konei tērā pea kai te kite te maha o ngā tangata, te nuinga o rātou e noho tawhiti atu i te kāinga. Mo ētahi e noho i konei, ko te whakapaipai, ko te whakamana i tō tātou nei whare tipuna a Kahungunu. Ko te tikanga i tū ai tēnei kaupapa i te mea wā roa a te whakapaipai i tēnei whare me ngā āhuatanga o te taiao pērā i ngā waipuke. I konei ahau i te wā o Cyclone Baola, i konei ahau te wā o Gabrielle. Te waipuke e mua i a Gabriel, ā, koinā te wā tuarua i tino wepua te taiao i te whenua nei, ā, te whenua o Waihirere, te whenua o Te Wairoa, otirā te Tairāwhiti me ērā atu wāhi nā te waipuke i patu. Kua Tahuri te whānui ki te whakapaipai ake i ngā whakairo kia piata mai ai ngā karu, ngā kanohi o ngā tīpuna e tū nei ki hinga pakitara o tēnei whare. Engari he akoranga kei roto. Ehara i te mea kai, kai te, kai te panipani noa iho, kai te ukui noa iho atu i ngā, ngā paru, ā, i ngā puehu, engari kai te ako i ngā kōrero mō tēnā tīpuna, mō tēnā tīpuna. Te nuinga o ēnei, kua roa te wā, kua hoki mai ki te kāinga, ā, kei a rātou hoki ngā kōrero e pā ana ki tēnei whare, ngā kōrero pūrākau e pā ana ki tēnei, ki tēnei takiwā, tō mātou nei awa, Wairoa Hōpūpū Hōnengenenge Mātangirau, otirā i konei ko te Wairoa Tapakorau. I haramai a Tainui. I haramai a Waikato. I tukuna rātou e Tūheitia ki ngā wāna, wāna tāngata, wāna kaimahi, ōna ringaringa, ōna waewae i tukuna atu ki ngā tōpito o te motu i pāngia e Te Āwhā, ā, i tae mai ki konei. I tae mai ki ngā.

Ma te papa nei. Ka aroha na te mea kai raro tonu i ta whare nga paruparu e tau ana. Kua maro, kua maro, me he raima. Me pehea ta whakatika? Kare e taea e matou i ta wa no muri tata mai i te te waipuke, te tiki, na te mea he waua i to wa, ana kua maro, kua maro ana ene. Me pēhea te whakatika? Me tō mātou whare kai hoki, ia. Me pēhea? Me mihi tonu ka tika ki a rātou, ngā, ngā tamariki, ngā, ngā taiohi a Te Kura Kaupapa Māori o Ngāti Kahungunu o Te Wairoa, nā te mea, me ngā, ngā, ngā taiohi, ngā whānau katoa o te rohe nei. Engari, ko rātou te hunga i haramai ki konei, Ki te whakapai pai ake i tō tātou marae o Tākitimu. He mahi waua e whakapau kaha ana mō tō rātou whare, mō tō rātou marae. Nā te mea, ahakoa ko mātou nei o Ngāi Te Apatū, Ngāti Moewhare, ko mātou ngā kaitiaki o te whare nei. Nō mātou te whenua nei, engari nō tātou katoa. tēnei whare, nō tātou katoa tēnei marae. Nā te mea i whai wāhi te katoa o Te Wairoa, te rohe whānui o Te Wairoa, ā, me ngā iwi kai waho atu i whai wāhi i roto i tōna hanga. Me mataara te tangata, me mataara hoki ngā iwi, ā, me, me whaiaroha hoki ki te taiao, ā, i te mea, ā, ka whaiaroha te taiao ki a tātou te ira tangata. I had a conversation with Minister Jones when he was here and he has confirmed an amount of money for Tākitimu to remove the silt. So we're now just waiting to see what

about how we're going to protect Wahirere, North Clyde, Ruataniwha and all our marae. It's been a real journey for all of us as mana whenua. Ko nga whakairo kai wahora, ara ko te koruru me te tekoteko o ta whare, i whakapaingia, Waihoki, i whakahokia ki runga ake, i whakahaerehia e mātou tētahi, ari te mea he hui, engari i reira mātou e taki karakia ana mō te whakahokinga o taua whakairo ki runga. Engari i a mātou e taki ana i ngā karakia, i kī atu mātou ki ngā tamariki haramai, haramai koutou ki te mirimiri i o koutou tīpuna. nā te mea tērā pea kāre e pā anō ō koutou ringa ki ēnei whakairo. He mea e mahi a Tāhua Tira. Tērā pea koirā tētahi kōroka ka noho tonu i waenga i a rātou. Āe, e moko, i pā taku ringa ki tērā, ā, ki tō tāua tīpuna kei runga rā. Ko ngā whakairo katoa o tēnei whare nō ngā waka katoa o Aotearoa. Everyone whakapapas to these po, these tipuna. And tonight we're going to do some stories. about them we're we've picked one and we're doing research and that's amazing uh, for everybody. Uh, kia uhia mai tō uh, korowai aroha i runga i a tātou. Tātou e karapenepene mai i tēnei wikine kia wānanga, kia whakawhanaunga tahi, kia Ruku, Hea i tō tātou mau whakapapa o tēnei o ngā whare o tātou? Ā, tēnei mātou e hui tahi nei, ā, kia wānanga tahi ai. All the whānau that were from Waihirere road and from Takitimu told us about the marae and the experiences they had as children.

Kia tuku ēnei taonga nei ki ngā tipuranga e haere ake nei. Ko te nuinga o rātou kāre anō kia whānau mai. Koirā ki a au te mea nui. Ko ngā kōrero o roto taua whare, me mōhio ngā tamariki, me mōhio ngā mokopuna. Koira te mea nui, mēnā ko Tākitimu te wāhi e kōrero nei, mehemea ko tā, Te Rēinga e kōrero nei, mehemea ko Whakakī, ko Kihea rānei. Ki te kore ēnei kōrero e tuku, ka nunumi, ka mate, ka ngaro. Mātātua te waka o Hinemataroa-te-awa, ā, rāroa te hapū, rāroa te marae.

Maumaharatia i ahatia i konei? Nā te mea i pērā ngā kōrero, te hunga i konei i te pānga mai o Cyclone Bola. I konei wētahi e mea ana, ah, koinei tā mātou mahi, anei, i noho tērā hei tauira mā mātou. Āe, he mahi kei te haere. Me mahi. Āe. Anei te mahi mā tātou tamariki mā, taiohi mā, e whakaae, whakaae mai katoa ngā tamariki me ngā taiohi, nā, kia mahi tātou i te mahi. Me kaha mātou ki te whakarite i a rātou me te whakatakoto i ngā tauira, ā, kia pai ai tā rātou tū i runga i te Mātatuwhera, kia tū rangatira ai i runga i tēnei marae o Tākitimu, me ngā marae huri noa i te rohe whānui o Te Wairoa, ā, me wērā atu marae o te, o te motu.